Hayırlı aqşamlar dostlar. Aa, aa, ğaliba biz başladıq. Bazı eşitkenler olsa, layklarnı körem, qoşula, demek, bizni köreler ve eşiteler. Sağ oluñız, qoşulğanıñız içün. Aqmescitten sizge selâmlar olsun, hayırlı aqşamlar. Bugün mına biz uçumız, işan, sizge nasıl söz bergenimiz kibi, uçumız Seyare Kökçe ve Dinara Aci bugün öz eserlerimizni sizler içün oqumaq isteymiz. Ve biz bu şiirlerni oqucamız eki tilde. Ve biz böyle añlaşqan edik ki, men başlacam. Qızdıracam, qızdıracam. Ve soñra Dinarağa söz berirmiz ve qısmet olsa Ziyarini, qısmet olsa, qısmet olsa Ziyarini, Ziyarete barğanda qısmet olur. Ketken may yaqınca bu yaqtan körünsin. Onı da Soñ aña söz berirmiz. Eger de siz bir şeyler yazsañız, elbet, biz olarnı özümiz em oqumağa tırışırmız, em de bekimde cevap da berirmiz. Biz er şey bilemiz yapmağa, er şeyni bir kereden bilemiz. Demek, böyle, men başlayım, men başlayım öz eñ yañı şiirimden, Yaş çobançıq degen şiirçikten. Qoşulğanlar aleyküm selâm. Aleyküm selâm, aleyküm selâm. Men endi böyle ne üyken nesilge ya endi. Munasipim, onıñ içün men yaşlar saylağan yolu boyunca bir şeyler tüşünem ve öz fikirlerimi bildirem, böyle etip, demek. Yaş çobançıq yaylâdaki yelge diñleme, o yaq köyde çala bir şeñ nağme, kemane. Amma uzaq serbest deñiz taraftan boğuq sesnen qaval söylene. Yaş çobançıq, maña alın añlayışlı, Dünya ebet şaşırta göñüliñni, Bir taraftan çala kemanesi zemaneniñ, Diger yaqtan eşitesiñ qavalnı. Pek küçtir saylamaq, ebet, çobançıq, Qaysı ava artıq yarar qalbiñe, Şeñ kemanemi aldatıp yaqacaq, Ya qavalmı, aqiqatnı aytacaq. Biz felsefiy mevzuda oqucamız dep añlaşqan edik. Men şimdi Dekaran felsefiy şiirinden bir danesini, bir nümüneni sizge taqdim etecem. Ayat qaralama degil. Bu mustaqil iş içün tek bir kere bir kâğıt berile. Yaz, sız. Sil, arifler ve işaretler yasa. Er bir çızıq ve arifniñ, işaretniñ manası bir olmay. Ne içündir o bir qaç manalı, bazan qarama-qarşı manalı ola bile. Yazğan sözlerim öz ara añlaşmaylar, davalaşalar. İfade etken davuşlarım öz ara añlaşmaylar, davalaşalar. Sebebi, bir qaç manağa ait olmaları. Monomana yoq, stereomana ise diqqatnı tarqata, şaşmalata. Kâğıttaki satırlar qıyışa, işaretler ve arifler çirkin çıqa. Ne aytacaq ediñ? İnsanca añlaşılğan sözlernen añlatıp ollamaysıñmı? Menmi? Yoq. Al yazılı çızıqlı kâğıtnı bir ağaç divarğa pekittir, birisi onı ilân dep beyler. Qoşulğanlar episi Aleykumselâm, sağ olunız. Aleykumselâm, men de körem anda yüreçikler, yüreçikler.
Yüreçikleriniz içün nasıl yapalar onu mı? Göstermek, pokazı na sebe degil. Yüreçikler, yüreçikler. Ve men belesem, biz eşitil edirmiz, körün edirmiz. Men, demek, böyle bir şiirni devam etem, böyle bir şiirnen devam etem. Mir, kak pazl. Mir, kak kletki igri v petnaşki.

Men, Eto golos zemli, eto predkov nakaz, eto krasnoya niç, çto bežit po venam, ştobe pamet i bol peredat drugim, bu noqta menim, bu menim yerim, bu menim yerim, bu noqta, bu yer menim. Qırım milletinden er kim yüzgece yaşasın, pencereden mavı kökni körip quvansın, İhtiyarlar çal başını qasevetten asmasın, yürekleri ıncınuvdan, zeerlerden yanmasın, torunlardan torun körsin, onıñ toyun da körsin, babalıqqa toymağan balasına raat olsun. İhtiyarlar bu künlerde quvanmağa nasip olsun, amma zaman olarnı sernip çoqna kibi yaqa. Bu nevbetteki şiirim başta Ceza adınen yazılğan edi ve neçündir cezalav manasında olğan edi, soñra men onı deñiştirdim, tekaran tüzettim ve Sınav dep endi böyle bir tekaran manası da başqa türlü demek oldı. Tişlerimni sıqam, ögge adım atam. Ağır zıncır süreklene çeke artqa, Terge qatıp, közyaşımnı qanıp yutam Arqam sıdırılğan küneş de ep yaqa. Biri yazıqsındı, ağzın ayı zarğa, Ğamğa ğarıp qalbim, közün yaşqa toldı, Oña cevap berdim, Sınavdır. Cezağa tabiatım, inatlığım sebep oldı. Diñle, muşkül vaziyetim eybet qıyınay, zayıf diye meni acıma sen, bu vaziyet ağır, amma kerçek sınay. Vucut böyle hor olğanda ruhum öse. Dünyadır. Dünyada nice allar ola. Baq birine, tilden şadlıq balı çağlay, Amma teni degil, göñlü sıdırıla, qalbi ise yana ve horluqtan ağlay. Elbette ki, şiir, men bellesem, qırımtatarlarnıñ episine añlayışlı olur. Ne içün pek erte tursatasıñ, ana? Pek salqın azbarda. Bu adam ne içün bizlerge qıçıra? Nasıl bir qabaat işledim men, ana? Elimden o aldı ve tepti torbamnı, sen anda un qoydıñ ve ufaq qutunı. Anavı köpegi pek hucur, qorqunçlı. Qarakönz artımdan ağladı, uludı. Pek müdhiş bu gece. Yoq, ana, oturmam balaban maşnağa, bu degil inatlıq, bir şeyler men duyam. Sen ağlaysıñ, ana, yanağıñ sılandı, kel sorayım seni paylaşıp berdiñmi? Aç oldım, suvsadım. İbrişniñ tatası bir yerden suv tapıp ketirdi çöyünde. Ah, nefes alması pek ağır, pek ağır. Toz, vagon içinde pek tınçlıq, yoq ava. Çatipniñ debesi defn etilmey yattı. Hatice ağladı, saçlarını yulqudı, Ah, anam, Hatırlaysıñ, Kakos pitege sarı may qoyğanda, yağ oşap gemige irigence yalday. Kartolinen meni beraber bir gece bir titis çöllerde qaldırdıñız sizler. Cenaze yerine bir elhamd ve amin. Yıldızlar tek ekümertanı saqladı. Ay bile yas tuttı ve topraq iñledi. Ay bile acıdı Qırımnı, qırımlı halqnı. Derler, ay, yıldızla can degen şey olmaz. Yıldızlar nurunı pervasız tökeler ve topraq yıl-yıldan er şeyni unuta. Amma bu qararnı çıqarğan insanda bizlerni öldürtmek, evime soqulmaq tüşünip yaşağan mahlüqnıñ bağrında tek qara qaranlıq bar edi.

Qıyış, qıyış. Ne yapmalım, ne tarafqa adım atmalım doğru, bu fikirler, küçten kesildim, yorğunım. Ey, kerçegim, eşitesiñ meni, Davran! Çeviril büsbütün, deñiş, halq olsun ayran! Sil belânı, yüzüñden közyaşnı el silgen kibi. Bilmey, imdat soramaqmı? Umut beslemekmi istey qalbim. Kök basa, kök eze meni. Şu ayat berici bir kök. Yel ise aşıqıp ketire hayırsız haberni daa birisini, daa birisi sağ olğanlarnıñ içinde endiden yoq. Kök beyaz bulutlı ilvanlar özüne asa,

Ayder Aliyevniñ bir böyle, nasıl deyler onı, rakuşka taşından bir eykeli bar, skulpturası bar. Yahşı ki, ellerine kösteresiñ, çünki kim bilir. Bir taş böyle tura, bir taş böyle tura. Bir taş bala, yani bir taş ana. Anda böyle bir neler bar.

Yani bir, men olarğa mantralar deyim, yani bir güzel bir kelecekniñ tasviri. Ses, davuşlar tolduracaq fezamıznı. Tanış sesler, tanış olmağan davuşlar. Rüya olıp közetecek ecdatlar biz Qırımğa, qırımlıqnıñ qaytarğanını. Örilecek tarih ile soqaçıqlar, genç nefesnen ihtiyarlar ükmeti, er pıtaçıq, er sızıçıq, taşçıqlar ile bahtlı ve gür olur milletim. Işıq olup aydınlanır bugünimiz, kelecekke ız açıp yol yasap Halqım tarih kitabınıñ saifesine altın suvlu ariflernen namın yaza. Bu da böyle bir insanğa sıcaq ya da bilmeyim böyle bir qalpteki duyğular. Telefon ile subet. Eski bir şiir. Alö, işler, sağlığın. Yoq, iç bir şey, sağındım. Yoq, kene şu, çalışam, yañı künge alışam. Ayat? Ebet, ep qaynay, biznen dersiñ, oyun oynay. De kötere, de endire. Em dağ ola, em dere. Diñleçi, aytacaq olam, bir meraqlı şey duyam. Qalabalıq bu ömürde bizni dersiñ bir-birinden kimdir-nedir ep quvalay, kimdir-nedir hırsızlay. Alo, barmı daa vaqtıñ? Yoq, iç bir şey. Pek sağındım. Bekleycem. Bekleycem, beklevge sabırlar kerek. Bekleycem sen olğance iraq. Seni mında beklegenler olacaq. Bekleycegim sen bir kün qaytqance. Sağınırmız, körüşirmiz quvanıp, Hatırlarmız asretlik zamanını, Sen aytıp berirsiñ señ neler körgenini, Bir susıp turarmız kederli şeyler añıp. Açılğan qapı davuşıñnı bir müjde sanar göñüllermiz. Rabbimiz Alla ep qorusın cümlemizni. Ve bahtlı künde qaytıp kelirsiz siz. Yolculıq nice zaman devam ete, amma ep Ev-yurtunıñ azbarında bite. Bekleycem, sabır ile, ümüt ile. Baş yazımızda, köresiñ, yazılğan böyle. Endi, Dinara yazğan edi, peyzajnaya lirika dep, yani böyle manzaraçıqlar, levhaçıqlar ve kene de, bilesem, böyle bir güzellikniñ, güzellikniñ bir tasviri. Pembe küneş çatır dağnı yavaş öpti. Etraqlarğa gülyapraqlar kökten tökti. Pembe tañnı ince dallar selâmlay, yel çubaltqan perçemlerini olar taray. Nazik-nazik gülyapraqlar köklerde bulutlarğa yatıp qaldı töşeldi bir ay. Soñra duydurmadan bu manzara dersiñ bentnen. Körküzdi. Mında, doğrusını aytsam, pek dülber, em kün doğuşlar, em kün batqanda pek dülber kök ola. Siyarege taqlit, siyareniñ bir ana tilimizde bar bir şiiri, bu da oña tekaran beñzegen bir şiir. İ vot nakonets budet tak, kak zadumıl Vsevışnıy. Spelaya vişnâ, nagretaya solnsem starinnoye çerepitsa na krışi.

Ve kelecekte bar, bar er vaqıt ümütler bizge bağışlay. Er bir üküm sürer kerçek. Serbest yeller esecek, sert ayaznı yenecek, dağda qarlar erecek, halq da bunı körecek, er bir bar kelecek. Çoq sağ oluñız diñlegeniñiz içün, yazğanıñız içün. Men qızlarğa endi söz berem. Nasıl deyik, men avuşayım? Men ne menden soraysıñ, seniñ divanıñ.
Divan degende, elbet, siz divan manasını añlağandırsız, ya? Divan, bu em böyle halq toplaşqan yer, yani bir ve şiiriy cıyıntıqlarnıñ da divan deyler. Biz mında, mına, üç Huriy qız, sizge şiir, şiiriyet, tekaran özümizden şiiriyet bağışlaymız bugün. Ve men sözüni Dinarağa berem. Dinara, belkide avuşıñız, men teatrde yapmağan kibi bağışlañız, tekaran qaidelerni bozarım. Kerçek, men añlağanıma köre, maye divannı tarihke keçirmek içün bu tedbirni

Ana, körem yazğan şeyleriñizni ve men de seslenem buña, biz de sizni sağındıq. Onıñ içün mına işte böyle canlı efirge çıqmağa bugün böyle, nasıl deyim, çıqtıq işte, qorqa-qorqa çıqtıq. Saqına, saqına, çünki bağ bugün bar, bir saat bar, bağımız bar, bir saat yoq, onıñ içün. Men de eki tilde oqucam, mümkün olsa. Çoqça ana tilinde, lâkin bugün biraz felsefiy şeylerni oqucaq oldıq, onıñ içün.

Deni sudbi Navai Rukiya. Bar edim dünyada. İnan deñizime, izlerime şaat, Dalğalar yoq etti delillerni, Bar edim dünyada. Yaşamadım raat yürekte furtunalar besledim, İnan közlerime, islerime şaat, Yeller savurdı şiirlerimni, Bar edim dünyada. Aqıp kete saat, zamanlar yoq ete delillerni. İnan közlerime, gür sesime inan, San kimdir uçacaq ellerime. Bar edim dünyada, kimler oña şaat, Añım yoq ete delillerni. Tedaviylemey. Yalan, vaqıt iç bir şeylerni unuttırmay, tedaviylemey. Tek kerekmeyni yoq ete, sürte, müimge emiyet qoşa, renklerni qoyulaştıra, ğayrıdan er şeyge qıymet kese, ayat terazesinde er şeyni ğayrıdan çekip, yañı adlar qoya, amma tedaviylemey. Ağırğan yerleriñ ziyadece sızlay, coyuqlarıñ ziyade sezile, qanlı yaralarğa tuzlar sepe, tedaviylemey ve içimdeki bu büyük qara oyuq terenleşe, boşluqqa çevirilip keñleşip, içimden qar, yağmur, yeller ese.

Kim ekensiñ aceba? Kimse bilmey. Nazik parmaq, ince bel, buz nefesi, acayip qız, ne yerden, kimlerdensiñ? Qarlı boran, soğuq yel, ailesi. Bu dünyada yoq başqa iç kimsesi. Qar qızı olğan soñ endi suv anası. Avada söngen sözler, ağarğan renkler, soñki baqış, sağlıqlaşqan, soñki duyğularnen taşıp aqqan, aşıqqan. Dudaqtan tebessüm taydı, közde tuzlu tamçı qaldı, keri çaqqan, yılğa baqıp. Soñ kene aşıqqan. Salqın elinen elge tiydi. Sanki taydı, suvğa kirdi. Aylandı, keri baqıp. Sağlıq laşıp. Soñsuzluq. Deyler, soñsuzluq iç bir yerde bitmey ve bir yerden başlamay. Nasıl duyasıñ sen özüñni sonsuzlıq öyle sıñırsızlıqta? Usaltıq serbestlikmi? Ya da seni de bir kimseler teşkere ve sen daa da ziyade soñsuz olmağa tırışıp küreşesiñ? Küresiñ. Bu kök quşağı tebessümiñ degil, aceba?

Odnim iz nas, nadeyüs, stal? E, net. Vnovь belih krılyev nenavisnıy svet ne sdelal teni. Sevgi qonmadı qalbine. Başqasına uçıp ketti, çünki qalbiñni saqladıñ demir qapılar artında. Baht siñmedi, öz siñmedi ömüriñe, tiyip taydı kenarından. Barıp taptı başqasını, qaldı onıñ ayatında. Damarlarıña qış kirdi, qanıñda qaldı, begende. Er şey keçe, er şey keçe, bu da keçer. Keçer, biter, keter. Dün tüşken yapraqlarnı yarın tanamaz derekler. Er şey keçe. Tek qaçırsaq elden bugünni, yarın milletini coyar Qırım yigit-qızları. Er şey keçe. Elbet keçe. Zaman aqımı. Yarın degil, bugün yazıla halqnıñ tarihı. On sekiz mayıstan bir kün evel. Anda bülbüller da öte, yaş ana-babalar, Anda dasa qartana da şeñ balalar, Yüreklerde ümüt, işançlar, etraf çeçeklene, Da tren körmegen insanlar bar, Uzaq köylerde. Saman evçikler daa canlı, isler, qoqular, ögde tek bahıtlı künler em quvançlı toylar. Köz ögündeki manzaranı zamanlar saqladı. Belki, hanım onı hatırlay, belki de, añım. Saqlanıp hatıra köşesinde bekliy öz vaqıtnı. Elinnen toqunıp taşlarğa kim bile. Belki tamam öyle olarğa tiye edi, anam kiçikene ekende. Qan tamçısı Soñsuz alem içün yüz yıl bir añ qadar, degil bile. Baqış, adım, sözler, sesler, biri-maña baqıp, küle keçip kete, söne vaqıt, soñsuzlıqqa siñip kete, er şey bite, em titislik, em dülberlik bu alemde, tek satırlar arasından, sanki küneşke uzana bir tamçı qan. O hatırlay, Senden maña, menden oña, Tamçı tamçığa qoşula, Toplay, saqlay, tekrarlana, İnsaniyet yaşağance Damarlardan damarlarğa, Bir nesilden başqasına Yuqa, keçe, qarışıla, Qan tamçısı. Sen ağlaysıñ, külesiñ, bazı ğam-qasevet sesiñde, bazı parlaq nurlar közüñde, demek, Vatanım, sen yaşaysıñ. Kimerde başıñnı serin yel çikile siypap deysiñ, Egme iç başıñnı, sen menim evlâdım, Baq, ananda çatırdaq. Mında baq, bu, Azaq deñizi. Bu episi men, demek, seniñ, demek, siziñki. Kederlenme, er şey keçip keter. Toprağıma siñgen ecdatlarnıñ qanı sizge irade, taqat, quvet berir, çünki, mında baq, bu, siziñ ayıdaq. Ma namında sudaq, anda kezle. Bu episi seniñ, episi siziñki. Dülber sözlerni qıdırsañ şimdi, arada tap. Olmasın sözlerim dülber, Olsun aqiqat, olsun qara kerçek, Bugünüñiz olsun, olsun şefqat, Ağırsa köz yaşıñnı saqlama, Yürekten ağla. Boşluqta mahv ola duyğular, Tina sesler. Ses-soluqsuz müitte sürtüle izler. Sükünet öldüre barlıqnı, Yoq ola ğayeler. Başqalarğa boysunıp kete yüksek tepeler. Bekleme, bizge tabi olsun turmuş, ögge adımla, er kimniñ qıyafetini tut aqlıñda, adını sora. Tur omuz-omuzğa, sert yeller, furtunağa qarşı tınmasın sesimiz. Bir insan keçmege olmağan yollarını el-elge keçeyik epimiz. Ve soñki bir qaç satırnı men sizge bağışlayım. Serbest yeller başıñnı siypay sarıla saçıña. Sen bu yerniñ quşu. Qırım saña yaraşa, sen oña. Qaya taş, deñizde dalğalar, köklerdeki bulut seni tanıy. Sen bu yerniñ saibi, onıñ maiyeti, onıñ qanı. Sağ oluñız. Qızlar bek ümqaytırsız bugün. Oturam men mında. Menimki. Biz qayttıq. Men birinciden bu qızlarğa çoq teşekkürler bildirmege isteyim, çünki olar qoşuldılar, keldiler.
Ğaliba menim çenelerim sığmay.
Sığasın, sığasın. Sağ oluñız. Asıl çeşit türlü maniyalardan keçip, uzaqtan keldi Sâre. Dinara, Dinara pek uzaqtan kelmedi, amma kene de bugün işte böyle bir sergüzeştlernen, amma toplaştıq nasıl da olsa. Sağ olunız, qızlar, sağ olunız kelgeniñiz içün, bu şiirlerni azırlap oquğanıñız içün. Bu, sen.
Mında tekrar çekilse, anda da seni körseler. Birinciden, bu, doğrusını aytsam, men pek eyecanlandım. Özüm bu şeyni, doğrusını aytsam, ğaliba men bu şeyni uydurdım, amma soñ qaç kere men bu şeyni uydurğanıma biñ kere pişman ettim, soñ netem, amma biz, Bugün ne de olsa onı yaptıq. Sağ oluñız. Diñlegenler episine teşekkür etmege isteyim. Siz bizni bizge böyle sıcaq sözler aytqanlar yazğanlarıñız içün, bizni diñlegenleriniz içün çoq sağ oluñız. Bu demek bu bizim edebiy aqşamımız yüz bergeni içün bizden sizge biz toplaşıp siz bizden olarnı diñlep Biz böyle bir ufaçıq edebiy bir adaçıq yaraştırdıq, doğrusını aytsaq, böyle etip.
Özümiznen? Şimdi men añlamadım. E,
bizim küçümiznen biz toplaşıp, egregor degen şey bilesiñizmi?
Egregor, yani böyle bir. körünmegen, közge körünmegen bir küçnen, şimdi men ğaliba pek aqıllı şeyler aytıp qoyacağım, ğaliba bir yeri çıqtı, noqtasını qoymaq kerek, felsefi denilen soñ men endi felsefege, felsefege, bilmem, bir şeyge urılıp başladım. Yani, demek, böyle aqşamımıznı biz yekünleymiz. Daa da bir kere, qızlar, çoq sağ olñız. Dinara acı, divanımız sağ olsun. Diñleyicilerimiz sağ olsun. Men anda körem, çiçeçikler, yüreçikler, ateşçikler, daa bir şeyçikler. Çoq sağ olunız. Biz özümiz böyle. Bizle olğanınız içün çoq sağ olunız. Özümiz de böyle tedbirli, doğrusını aytsam, böyle toplaşıp oqumaqnı em sağındıq, em de işte böyle bir. Qaviy fincanları da bar. Qaviy fincanları da bar. Şimdi aysa, cümlemizge kim aqşam qaviy içse, kimde aqşam degil, kene de qaviy içse, Buyurıñız, biz de şimdi belki de bir qave içermiz ya bir şeyler içermiz, biz tebrikler soqramız. Yoq, bir şeyler çay demey. Yani, çoq sağ oluñız. Biznen beraber olğanıñız içün. Sağ oluñız, biz begendik siznen olma. Eger, moyi bir kere de berse, Dimanı begendik. Sen meni soñ tınçlandırmaq kereksiñ. Yani Mayviye, bu kerçek degil, sen yahşı yaptıñ. Yoq, kerçek,
oflayn körüşkende, böyle siziñ közleriñizni körgende, ondan soñ Mayviye eyecanlana, Başta ne de ne içün men bunı yaptım, ondan soñ siziñ közleriñizni körgen soñ er kesnen öpüşmege başlay, quçaqlaşma, ay, yahşı öpüşesin sen pek menen, quçaqlaşmağa başlay, onıñ içün. Yoq, bu kerçek böyle küç bere, böyle şeyler bizge de küç bere, bizge de ruh bere, yürek bere, onıñ içün. Belki de daa Siziñ energiyañıznı bu Böyle de duydıq, e, yaqın olmasaq da duydıq. Çoq sağ oluñız. Böyle etip biz yekünleymiz.
Sağ oluñız, sağlıqnen qalıñız.